Uh, Wel, yn yma yn trafod uh, y sefyllfa o ran um, faint o fwyd a ansawdd y bwyd sydd ar ffermydd. Um, ar ôl cyfarfodydd nôl yn yr haf, mae'r sefyllfa wedi gwella yn uh, sylweddol ar ôl tyfiant da trwy'r hydre. Ac, um, felly mae'r ma, ma, ma sefyllfa dipyn gwell ar ffermydd ar y cyfan. A lot o silwair wedi cael ei wneud yn hwyr a ar y cyfan ansawdd ddigon da. Ond wrth gwrs mae bob ffarm yn wahanol so mae'n bwysig i edrych dim yn unig ar yr ansawdd o beth sydd wedi cael ei wneud falle yn hwyr yn y tymor ond hefyd i fod yn mesur a gweithio allan yn union faint o fwyd sydd 'na. Fe fydd 'na rai falle dal i fod yn brin Mae'n dibynnu lot ar be ddigwyddith o ran y gwanwyn a tyfiant y gwanwyn a'r tywydd yn y gwanwyn, ond be sy'n bwysig yw edrych ddigon cynnar, wneud y mesuriadau, gweithio allan tua faint yw anghenion y stoc sydd gyda chi, a wedyn cymryd camau yn gynnar, camau bach falle i dreial wneud siŵr bod digon gyda chi i fynd mlaen tan pryd bydd gwerth y stoc yn gallu mynd allan yn y gwanwyn. Mae yna lot o bethau all, all rwy'n wneud, um, bwydo ar ychydig fwy o ddwysfwyd falle, uh, dewis pa stoc i gadw, falle bod un opsiwn i, i werthu rai stoc yn gynt nag arfer, um, hefyd falle um, bwydo mwy o wellt falle i, i wartheg ifanc, neu ddefed hyd yn oed uh, gyda mwy o ddwysfwyd er mwyn cael arbed sylwair. A, fel dwi'n dweud, cymryd camau yn gynnar, camau bach trwy asesu beth sydd gyda chi nawr yw'r cam cyntaf, a, a wedyn mae hynny'n lot yn well na gorfod gwneud camau mawr a rhedeg allan pan falle bydd y gwanwyn yn hwyrach na fydden ni'n gobeithio. O ran sylw ar mewn pit, mae'n bwysig i gael mesuriadau a mesur hyd, lled a dyfnder y pit a wedyn mae 'na dablau wedyn i gael i asesu tua faint o dunelli sydd yn y pit. Mae hynny'n dibynnu ar lypder y silwair, mae 'na silwair gwlyb yn mynd i bwyso'n drymach ond hyd yn oed wedyn bydd llai o fwyd ar ôl achos mae mwy o ddŵr yn y pit. Yy mae'n dibynnu ar pa mor fân mae wedi cael ei ei dorri, yy felly mae seilau sy' 'di cael eu dorri mwy fân yn yn dueddol o fod yn yn drymach, ac hefyd yym yy sut mae wedi cael ei rowlio o fewn. So yym os 'di pit wedi cael ei wneud a wedi rowlio'n dda, fydd 'na fydd 'na dipyn o fwyd yy o fewn bob metre ciwb. Ond yym Y cam cyntaf yw mesur beth sy' 'na a wedyn defnyddio'r table sydd ar gael ar y we, beth bynnag, er mwyn cael cael cael syniad da wedyn o faint sydd yn debygol o fod mewn pit. A a wedyn wrth gychwyn i fwydo fe, mae'n y ffordd hawdda wedyn yw yw yw cadw crynodeb o pa mor gyflym mae rhywun yn mynd trwy'r pit, felly mesur falle bob pythefnos faint sydd wedi mynd a a wedyn mae'n bosib gweithio allan wedyn mewn faint sy ar ôl a cymryd camau yy yn yn gynt falle na na na cyn gorffen y pit. Yy wel byrne yr un fath eto mae'n yn syml iawn i i gyfri'r byrne ond mae'n bwysig i dreial cael rhyw syniad da o o faint i pwysau bob byrn a wrth gwrs beth yw'r ansawdd o ran yy lefel y y y glopter yy er mwyn cael